तब हम कहली बाप रे बाप आप जुलुम जी तब भैंस कए के पठेलू यहाँ ने तऽ हमहूँ बहस करने छलहुँ ने हँ। तब तब आओर की छै समाचार केना रहै छी तऽ ठीके ठाक रहै छियै ठीके ठाक यहाँ आइ काल्हि बड़ी स्टैंडिंग रहै छै बड़ा बनी छनैत रहै छै की कोनो बात छै गड़बड़ सड़बड़ नहि नहि कोनो गड़बड़ सड़बड़ नहि छै ठीके ठाक छै कोन काट काज करै छी कहू ने तऽ केना की छै की प्लानिंग केना छियै से सब कहाँ कुछो कहै छियै कथी के प्लानिंग आरो तोहर बुझल नहि यहाँ अपने टा घर बला के मात्रे सोचबै नहि नहि नहि एकटा अहूँ घरे बला तरह हमहूँ ने छी दियर छी तऽ नहि भेला भेलै ए भैया रहै छै कतऽ कहाँ हँ अहाँ के तऽ हम कहियो देलहुँ अहाँ के घर वाला घर वाला के नम्बर नहि चिन्हलियै तऽ केकर हम कहलियै लागियो जेतै भाभी के लेकिन नहि लागे वाला बात नहि एकटा प्रेम से कहलहुँ भाव से कहलहुँ दियर छियै ने हम अहाँ के हम कोनो चीज के दिक्कत करै छी नहि नहि कोन पूरा ख्याल राखै छी कि नहि राखै हँ से तऽ छी छै सुख मे दुःख मे हर बखत अहाँ के हम साथ ख्याल देबै राखै छियै हँ साथ राख दै छियै भायजी छै कतऽ कतऽ लेकिन हम यहाँके देखभाल कए रहल छी हूँ से तऽ छै प्लानिंग एहिबेर तऽ दोसरे भाँज छै बुझलियै पर एहिबेर इहो तऽ जाय मतलब सुनै पड़त छियै कि सोन तन चढ़े वाला छै सावन आबि गेलै हँ उएह बाबाधाम के तैयारी भए रहल छै पूरा गाम समाज मे बस्ती मे बुझलियै तऽ लॉकडाउन छै तऽ केना जेबै यौ बड़का गाड़ी से नहि जेबै छोटका गाड़ी से जा सकै छियै ने अपन पर्सनल गाड़ी से हँ से तऽ छै लेकिन तबो देखियौ सब साल हम बाबाधाम जाइ छी

तो देवे ना करबे रे भी ये ब्री देव ने हमर त विचार छे जब तक हमरा घंट में प्राण रह आत्मा मन जब तक प्राण पुरुष रहते सामरथ रहते हमरा जाय के पैदल तब तक पैदल जेबे जब अवस्था घट जेते नहीं चला सकबे ज्यादा तब बस से जेबे

गाम मे व्यक्तिगत व्यक्तिगत आदमी सब गाड़ी केने छै प्राइवेट बना क पाँच आदमी दस आदमी के मिल क तऽ ओ सब तीन चारि टा गाड़ी निकलै छै बुझलियै तऽ एकटा हमे आ रामचन्दा भैया आ यहाँ रहतियै ओकर परिवार रहतियै आ ओ बुढ़िया जे छै से आ जरनेटरा सब गोरे मिल कऽ कहलियै बाबा धाम जेबै तऽ एकटा गाड़ी कए लेलियै हमरा सबके

जब समुद्र मंथन भेलै ने तऽ ओहिमे से नाना प्रकारके सामान सब वस्तु सब निकललै सबके सब सेटिंग भए गेलै आ बीख रहि गेलै तऽ ओ बीख बीख के कऽ- पीते तऽ महादेव पीलकै महादेव पीलकै। तऽ तहिना कहबै करुणा वायरस के हे महादेव तोहे पी ले हमरा सबके दान के कल्याण कर देखा आन साल विशेष बड़का विशेष। बड़का बस लए के आबै छलियै आइ ये भी दाय भैया छोटका गाड़ी लए के एलियै कथी लए ये कोरोना वायरस के वजह से ताहि दुआरे एहि चीजके प्रभु अपने समाप्त करियौ आ हमरा सबके हर साल अपनेके जल चढ़ायब सावन मैया कामना मांगबै हमर बाल बच्चा धिया पुता सब कुछ गाम समाज में बढ़िया ढंग से रहे लिए तऽ हम चलै छी तऽ हेतै तऽ जेबे करबै बैठू ने चाय ताय पीलब तऽ जायब चाय तऽ कहलियै ने भौजी चाय कहलियै नहि कोनो बड़का बात छै हँ चाय एहन चीज छियै ने हँ तऽ बिना जायवला आदमीके कहते रे भाय हेरो सुन कनि चाय पी ले तब चलि जायत ओहो घुरि कऽ चलि आबै छै से तऽ चलि कहलियै ने तऽ मन तऽ भए गेलै पियैके लेकिन आदमी सब जे कोनो बेफूट भए जेतै कोनो से कोनो चलि जेतै तऽ फेर ए समस्या हँ भए फेर जेतै। दिक्कत भए जेतै बाबा। अरे छोड़ि दियौ हम फेर बोलू दोहरा के ताकि लेबै नहि अच्छा, नहि बा कतहु चलि जेतै तऽ केना हेतै अच्छा ई बात कहू तऽ भाईजी वाला बात कहू ने पैसा कौड़ी केना की पठेलक छोड़ा सब कतऽ रहैया आइ काल्हि पढ़ै लए कतऽ देने छियै लड़का सबके पढ़ै लए तऽ एनहे देने छियै लेकिन अभी लॉकडाउन छै ने तऽ ओहि चलते नहि जाइ बाजार मे देने छियै पढ़ै लए हे भगवान हे भगवान बाजार के कहलक दै लए तऽ बाजार मे नहि देबै अपना देहात मे कतऽ छै स्कूल देहात मे स्कूल छै यहाँ हमरा सामने मे हमर धिया पुता रहतियै से चीज बाजार में यहाँ छोड़ दिलिए रुपया पैसा ओत से भाईजी पटबे यहाँ

ए, सब हमारे साल बेटा जाए के पूछ चलो आगे तोरो बाबू। सती प्राइवेटे गाड़ी के बाप, बच्चे चलू ना। तोते बात बे बुझबी तू तू बुझै छी जकर घर वाला विदेश विदेश में छै उ कन्या लगा तू जे भी गाम समाज के लोग के ते हैं बहुत रंग बात के ओते बात के ए, पड़ी सुनू ना बाबू। इज्जत प्रतिष्ठा वाला लोग छिए चाहे ठिन चाहे छिए चाहे रंग बात बुझै छिए नहीं जेते कन्या अभी तोर साल एते ना

आइ काल्हि देखी सोमा साल केहन गड़बड़ छै ओकरो ओहो छोड़ा नहि छै घरमे जटका तोर भैया हाँ, ओ नहि छौ घरमे आब ओ नहि बुझै छै कल देश विदेश गेलहा के ओकरे टाका पता एतै ने तऽ दुई टा गाड़ी कए लिअ तीन टा कए लिअ जी हम मारा ठाठ से अपन खैया नहीं तो हम तो जब लेकिन तू जो ने तू हम तऽ नहि बड़ा मानब। अहाँ जाउ, छी ने रे बुझलियै? हाँ?